Min minna ġili rifes fi ground tal-futbol, jaf sew li l-lingwa spiss titħaddem b'mod kreattiv ħafna, xprunata mill-enerġija tas-supporters u mill-kompetittività ta' bejniethom. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Nicole Mangion, riċerkatriċi żagħżugħa li qed tanalizza l-użu kreattiv tal-lingwa fil-futbol. Jiena minn dejjem kont immur nissapportja l-futbol Malti mal-familja tiegħi u dejjem issorprendini l-fatt kif dawn in-nies li ġejjin minn diversi klassijiet soċjali ma kellhomx, m'għandhomx għarfien lingwistiku u xorta kienu jużaw il-lingwa sabiex jittrażmettu s-sapport tagħhom u b'mod artistiku jgħaddu dan is-sapport lill-kumplament. F'dan l-istudju jiena analizzajt il-lingwaġġ ta' dawn il-partitarji ta' Hibernians FC u Valletta FC. Ħadt diversi oqsma fosthom x'jiktbu fuq il-prodotti għall-bejgħ, x'jiktbu fuq il-midja soċjali u l-iktar li ffukajt kienu fuq il-kanzunetti u x'jiġri waqt id-90 minuta logħba. Innutajt li jużaw l-iktar il-Malti iżda f'xi ċirkustanzi jużaw ukoll l-Ingliż. L-Ingliż jużawh għal iktar formalità u serjetà filwaqt li l-Malti jużawh meta jridu jgħaddu messaġġ b'mod iktar spontanju. L-importanti għalihom dawn is-supporters huwa hija s-sonorità. Ġifieri li s-smigħ. Għalihom dawn il-kanzunetti ma jinqrawx, iżda jingħadu, u allura dejjem iffukaw fuq ir-rima, irrelevanti t-tul tal-vers u affarijiet oħrajn. Karatteristiċi l-iktar importanti għalihom huwa li jfaħħru lill-klabb tagħhom u mbagħad ukoll imaqdru lil timijiet oħra. Dwar l-ewwel kategorija, huma jużaw l-element ta' kollettività, jgħidu li huma familja waħda, kemm huma b'saħħithom, u anke jmorru lura għall-passat u jaraw is-suċċessi li kismu, li kisbu. Mill-banda l-oħra, ikun hemm l-antagoniżmu lejn ir-rivali, u dawn ħafna mid-drabi jitwettqu b'metafori umoristiċi, il-belt li l-Furjaniżi, eżempju, jgħidulhom il-ħodor tal-moffa, jiġifieri jaqbdu l-moffa li hija xi ħaġa diskustanti, u jaqbdu l-kulur tal-moffa u jqabbluh mal-kulur ta' dan il-klabb, ma' dan il-klabb Furjaniż. Fil-fatt jużaw, ngħidulhom li huma qed jużaw metafora ta' tmiem u skadenza. Fil-fatt lill-Pawlisti jgħidulhom Addolorata FC u għalhekk hemmhekk qed jagħmlu użu mit-topofenija, ġifieri li jaqbdu post minn lokalità, f'dan il-każ iċ-ċimiterju, u għalihom iċ-ċimiterju qiegħed jirrappreżenta lill-raħal ġdid kollu. Barra minn hekk imbagħad hemm metafori li għandhom x'jaqsmu mal-ġisem uman li joffendu wkoll bħal pereżempju jgħidulhom ħadu l-banana. U barra minn hekk ukoll tintuża l-omm ħafna mid-drabi. Meta rriċerkajt u bdejt nara xi studji saru barra minn Malta innutajt li l-omm li meta wieħed jgħajjar bl-omm iweġġa' l-iktar għaliex l-omm tilgħet u allura wieħed qiegħed jinsulenta l-post Minn fejn ġie l-bniedem? Barra minn hekk, l-omm narawha xbieha tal-familja, li jkollha raġel wieħed, familja waħda, u fil-fatt lill-Beltin jgħiruhom li ommhom hija prostituta, fis-sens qed imorru lura l-passat fejn meta kien hemm l-Ingliżi hawn Malta u t-triq ta' Streda Stretta ovvjament u kienu jidħlu l-baħrin u kien hemm il-prostituzzjoni. Fil-fatt il-Pawlisti Ħafna mid-drabi jgħajru lil beltin imlaqqtin. Fil-futbol jgħidu xemx u xita bartu kesħa dejjem hawn. Ġifieri messaġġ li jenfasizza li dawn is-supporters għandhom impenn totali lejn il-klabb tagħhom u l-antiteżi fl-ewwel vers qiegħda tkompli tixhed dan. Taqbila li hija magħrufa l-iktar mal-klabb Pawlisti hija dik abjad u iswed il-kulur, ma nixħdu qatt sakemm immut. Jien twelidt biex ngħix għalih, dejjem lest niddefendih, Dan Pawlistu kburi bih, żgur li ma nistħix nurih. Raħal ġdid raħal twelidi, qalbi ttik sakemm ittini, Storja kbira b'interess, dejjem ksibna s-suċċess. Ma nibżgħux mill-ebda tim, unuri ksibna matul is-snin, Aħna dejjem qegħdin hawn, biex lilkom nissapportjaw,